batho ba santse ba fele ba di hlalela ke dilo tše tharo fela tše ke di kgopelago go tšwa go lena gomme a re tseneng ditabeng ke rata re dira reading ya rena ya beke ye re ko rena dilo di tlo sepela ka sebopego mang re ko rena mangele a rena badimo ba rena ba lego mokganyeng ba re guida ka tsela mang ke na le the seven of cups ke na le the five of pentacles in reversal ke na le the nine of cups ke na le the ten of cups so mo khe ba bolela ba re ntho o tlo e tlhokomelang ke taba ya uh, temptation goba meleko a ke re moleko le gore o ka tla mo go wena in the form of temptation ka nako nngwe ebile a be meleko ka nako nngwe ke ntho e la gore dilo di diragala ka bontšhi ka raphelo ba gago mo e le gore ga o sa tseba rena o choose ye feng o feletša kore go ka se plane gabotse wa se choose gabotse o ka feletša o choose ntho e leng gore um o ka tla wa tla wa ke tshola in future e tla tla o tlišetša di-bad results so ba buša ba re o tlhokomele batho ba ba leng ka ra bophelo ba gago a kere ba re make sure gore ka mehla o ke surrounded by people ba ile e gore ba go rata batho ba ile e gore ba go tlhompha batho ba ile e gore ba o lakaletša dilo tše dibotse o ka ba le bagwera goba batho bangwe ba ile e ba ka tla ka ra bophelo ba gago e le batho ba ile e gore ga se batho ba nnete batho ba ile e gore ba na le di-agenda tša bona tše di-negative batho ba ile e gore maybe o ka kgwetša le gore ba go influencer gore wena o dire dilo tše e le gore ga se dilo tše dibotse ba go influencer gore wena um kore o phele bophelo bo e le gore ga se bophelo ba maleba ba go influence gore wena o be kgole le tumelo ya gago kgole le um mangweloi a gago goba kgole le modimo wa kgotšela go thoma phelaphelo bola e le gore ga o sa rapela ga o sa bolela le mangweloi a gago ga o sa bolela le badimo ba gago and then e le gone ga ba go ge ba go ntšha ka re ga kganya ba go iša mo sebeng ke re ba re batho bao ke batho ba e le gore um ba after soul ya gago ke batho ba e le ba recruiter o ka se tlhokomele wena ba tla go recruiter a kere ba ba ka tla go wena motho a tla a go botsa gore a re dire ntho e so so so so gore kgone go ba le tšhelete wena wa ba tempted and then mara o kgona go tseba gore ntho e a re re e dira ga se ntho e botse mara ka baka la this temptation ka baka la um moya o kgwa gore re rata tšhelete goba re nyaka tšhelete ka raphelo ba rena ka gore ntle le yona re ka se kgone go surviva wa feletša o dira ntho ya mohutenowe ba re o tlo wela dikotsing so mangwele ao ba re ka metlha theletša di-science tša bona ka gore go tshwanetse o make a decision go tla ba le sign e le gore ba tla e romela mo go wena gore o kgone go tseba gore okay ge nka ye ga se a good decision ge nka dira ka tsela yeke go tlo ba le di-bad consequences and then ye ke tsela maleba ge nka dira so go tla ba le di-positive karma jwalo le jwalo and then ba re when coming to tšhelete ga o tlo o se ka tlhogo belaela too much ka tšhelete tšhelete e tlo ba gona ka ra bophelo ba gago this week a ke lo tša mabaka a tšhelete a tlo sepela gabotse and then whatever you have o tlo bona o e spenda le ba lapa la gago le thabile o e spenda le batho ba e le gore wa ba rata ka ba le the page of swords ka ba le the high priestess ka ba le the three of pentacles ka ba le the two of pentacles ba re this week o tlo ba le mešomo e mentši o ka ke humana o šoma mešomo e mentši ka nako e tee goba mohlomong ka nore o multitasker ba re o pay attention to mešomo ya gago le go kgotše le gore o dira lo tše ntšhe at the same time project tše dintšhe at the same time pay attention to each and every project gomme o e dire until ebile o e fetša and then ba buša gape ba re ntle kgolo gore o balance nako ya gago o balance nako ya gago go bona o tla ba le mi-meeting this week ge e le gore motho wa di-business maybe mo e le gore tla ba o negotiata le batho ba bangwe concerning di-business ka nako nngwe ke mabapi le taba tša kago tša ka mošomong mo e le gore go tla ba le meetings tše e le gore o tshwanetse o di attende ko bona o šoma mmogo le batho ba bangwe le šoma together gore le kgone eh, go fitlhelela dinyakwa tša lena and then go ba bang ke bona maybe wa tender di-trainings tše di itseng tše e leng gore in future di tlo o thuša ke mo e leng gore letseno la gago le tlatšwa gona ke mo e leng gore dimpho tša gago ke mo e leng gore lehumo la gago le tlatšwa gona so ba re tšwela pele o theeletše moya ge moya o bolela le wena mangwele gago ba tla bantse ba etla go wena bantse ba bolela le wena gafetša gafetša bantse ba o guida ka buša gape ka ba le the nine of swords ka ba le the seven of wands ka ba le the ace of swords ka ba le the judgment ba re mo go wena ba re ntho o swantse o itlhokomele nngwe gape ke taba ya um meleko e le gore e ka fošiwa mo go wena mo e leng gore ka nako nngwe go tsoga frugo mmeleng ga o gabotse mmele o thenegile o ka re bo se o robale ka nako nngwe o ka no ba le bolwetši mara e se taba ya meleko e no ba bolwetši motlho mongwe o šoma ka thata ga o kry nako ya go khutša motlho mongwe malwetšinyana a masimple not bolwetši bo e le gore bo ka ba boša sepetlele But o ka ke hwetše le gore bolwetši bo khe bo go robatša fase. So mo ba ra gore hlokomela mmele wa gago, hlokomela dijo tše o di jago, ka gore tše dingwe o hwetše le gore ke tše le gore di tla go bakela allergy and then o thoma go fetša o di ja dijo tše khe o ba le mokgolo wa go lwala teng, go selega, go dikologa jwalo le jwalo. Ka nako ngwe ba re ee through meleko manaba ba go dira gore wena mmele o phele o lapile o se ka ba le maatla a go šoma. o se ka ba le maatla a go concentrator mo mešomong ya gago yele gore e ka o tlišetša letseno in future manaba ba tla o dira gore wena o be le mokgolo a o tswafa go swantse o dire dilo ka mohlaophela o postpona manaba ba tla o dira gore wena o be le di-nightmares bošego o robetše ditoro ke toro tsela tša go tšhoša so ke lwetšelo gore ka di experience this week o tlhokomele ya ba ntela gore ka ka la gore this is a warning ke lwetšelo ba botša lwetše le gore di ka nna tša diragala make sure ya gore lwetšo ka di diragale mo go wena gona gore wena o tlo make sure wa ke protector starting from today gore meleko e le gore ba leka go e foša mo go wena dispel tšo tša bona di seka ba tša diragala ba dire gore ba lebale ka wena ba tlhoke maatla ba felelwe ke matlo ba felelwe ke tshepo go ka ke protector anything e le gore ba tlo e foša mo go wena o tlo e bona monitoring spirit e le gore ba tla e tliša ba tla e tliša mo go wena ba ba e fošetša ka lapeng la gago ka eme ya gore wena o ka se e bone wena o tlo e bona ntho so ke ntela gore ke protector ba re tseba gore manaba a gago kotlo ya bona yetla this week manaba a gago ba tla otliwa ga bohloko something se tlo diragala mo go bona ka gore manyolo ya gago ba gare ba go lwela meleko e tla bušetšwa morago dilo tše dimpe tše ba nyaka gore di diragale wena di tla diragalela bona So ba re tšwela pele ka go ke protecta gore ge ba go lwela le bona matla e be a mantši. Ka gore o gopole gore mana ba gago ga ba bereke ba nnoši. Mana ba gago a bereka le di-spirits tše dimpe, di-poltergeist, di-demonic forces. Ka fao mangwelo a gago ba re go wena ba re tseba gore batho ba pele ba dira dilo tša ba di dirago pele ba dira di-spell tša bona di-hexes tša bona ba bitša tšona di-spirits tša bona gore di ba fe maatla so le yona ka mehla e re ge o ke tšhireletša ge o e lwa nto eke ya semoya o bitše mangwele a gago gore mangwele a gago le wena ba go fe maatla ka buša gape ka ba le the justice ka ba le the page of swords ka ba le the tower in reversal ka ba le the king of wands molaetša o mogolo kore o tlo fenya mana ba gago beke ye mana ba gago ba tla felelwa ke maatla o tlo bona diphiri tša bona ene ebile o sa tlo ba tseba ba bangwe ba leka go ke khutiša mare manyoni a gago ba tla go bula mahlo gore o kgone go tseba goba o kgone go bona gore mokete ga se motho a nratago mokete ke lenaba laka tseba gore o tlo ba fenya ba dilo tša go di tlo sepela gabotse meleko e le gore ba e foša mo go wena e le ge ba leka go thibela dilo tša go ba tliša di-blockages le dilo tše dimpe ka raphelo ba gago le malwetši le dihlakahlakano le di-nightmares meleko ya bona e ka se šome dispel tša bona di ka se šome ka baka la gore mangelo a gago ba tshwere di-sorts tša bona the divine sorts ba gare ba kgatha meleko yeowe ba e kgatha ba e kgatha gore se ka fitlha mo go wena ka ba le the justice ka ba le karta e rego mo wena ya re trust ka ba le the one of cups mangwele a gago ba re tseba gore ba go rata and ba tlo go lwela ba ka sele ba o furaletše se seng gape ba re ntho e ba nyaka gore wena o e dire ke ntho la gore wena o be le boitshepho go e na le boitshepho ka go itshepa ga gago o kgona go fenya manaba a gago maro ka kgotse le gore wena o ba le mogolao ke dauda ga o ke tshepi wa ke nyatša then a gona mo yang gona ba re e ba le boitshepo ba re nto ngwe lengwe e swantse thome ka wena ge wena o ke tshepa then o tlo kgona go tshepa badimo ba gago ba lego mokganyeng then o tlo kgona go tshepa manyoloi a gago then o tlo kgona go tshepa the universe then o tlo kgona go tshepa le modimo mare ge wena o sa ke tshepi dilo tše tše di botse ka moka o ka se di tshepe and then ba re ge o sa ke tshepi ke mo e leng gore manaba ba kgona go kry-a access to wena ba kgona go kry-a access to your spirit ba kgona go kry-a access to di-thoughts tša gago ba kgona go kry-a access to ditoro tša gago ba kgona go manipulator ditoro tša gago ba tliša di-negative thoughts ka gare ga monagano wa gago ba tliša dilo tše dimpe mo go wena wena wa sa tlhela o sa tshepa thapelo wa kgotšela gore ka mehla o rapela o rapela without faith goba ga o na maatla a go rapela ge nako e la go rapela ge e fihla wa postpona ka gore ga o na maatla a go rapela go ra gore wena ga o ke tshepi wena ga o tshepi modimo ba re ke tshepe ke yona the first step ya gago ya gore o kgone go fenya manaba a gago ke a leboga ke yona reading ya rena this week a re kopaneng gape bekeng e latelago ke a leboga